CBN a rak zotu nan dihlak tein nang kut kan in tlaih hna. Kum thongni le kum kul le kum thum January kul le li zanlei sumlam pali tiang thong kan hlet khomi kan rak chim lai. Mindat peng ah ralhrial in an i dornak phungki siang in SAC jazz fighter nih bom a thlak. Chin ramkulh Mindat peng ralhrial in an i dornak Palethui khua phungki sianginn cu sac jazz fighter nih a voihnihnak bomb in an thlak tiah Mindat peng ukhruainak phu sinin theih a si. January kul le thum zing sumlam hleikhat hrawng ah kahdohnak zeihmanh um loin sac vanlawng nih bomb a thlak caah phungki sianginn le khuami inn hnih a rawk. Cunu sumlam hleini hrawng zong ah Mindat khua ah hram a bunmi sac ralkap nih hriamngan in an kah chap tiah theih a si. sac ralkap nih biaknak he aa pehtlaimi inn le ral hrial in a zammi hna bawmchantu a kami hna hi minung lungthin pu lo nih thil an tuahmi bantuk a si tiah Mindat peng ukhruainak phu nih an langhter. January kul le hnih lio zong ah sac ralkap nih kahdohnak zeihmanh um loin Mindat peng Suntaung khua cu jet fighter in bomb lunghnih in a thlak pin ah hriamngan in a kah chap hna caah tualchungmi pahnih hliamhma an tuar i inn zong a rawk tiah theih a si.

Phu lung cu training a tuah dan hrimhrim a ṭha tuk. A tluk tu an um lo. A hlan lio zong ah KNU nih sniper zunkhat laksawng ah an rak pek bal cang tiah Battalion 3502 Company 1 in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Sniper phu lung nih kum tong ni le kum kul le kum ni February thla in kum tong ni le kum kul le kum thum January thla tiang ah SAC ralkap captain tal in ralkap sawmnga le pasarih a thah cang hna tiah theih a si. Ngwetang rawldor riantuantu pawl nih an velh ruang ah PDF hriamtlai pakhat a nunnak a liam. Yangon ramṭhen, south of Kalapa peng, Tantuma lamcung ah a ummi Ngwetang ruldaw rianṭuantu pawl nih an velh ruangah freelance attack force chungtel pakhat an nunnak a liam tiah theih a si. January kul le khat chun sumlam hleihnih hrawngah south of Kalapa peng number one four sang khuabawi zung cu khuchung kahdohnak a tuahtu phu nih bomb an puah i an kir lei ah apawngkam Ngwetang eidin dawr rianṭuan Tuu pawl nih meisen a tuammi hriamtlai pawl an tlaih hna i an velh hna hi a si. Hriamtlai ta din hi an tlaih i an velh tuk caah a nunnak tiang a liam hi a si. Cucaah SAC a cohlangtu pawl nih hramhram in an tlaih lawng si loin a thi tiang an velh caah Ngweidang rawl dawr cu ralrinnak ca an pek hna. Ngweṭang rawldawr i rianṭuantu pawl nih an tlaih ruangah an nunnak a liammi hriamtlai tadin caah ngweṭang rawldawr he aa pehtlaimi pau cu doh nan si lai tiah Freelance Force FLA nih an thanh. Yazatju le Myai ah sac ralkap bomb rep in an puahhnawh hna i sac ralkap kul le hnih an thi. Magwe ramṭhen, Yazacu peng, Yazacu khuachung palik sakhan pawng, January kul le li zinglei sumlam pali hrawngah cycle pathum in aa chawkmi sac ralkap pawl cu Yazacu PDF nih bomb an huah hnu hna i pahnih an thi tiah theih a si. Cycle pathum in an i chawk i pakhat kan puak khawh. Mipi hriamtlai pawl him tein kan kir kho tiah Yazachu PDF rian ngeitu nih Khatit Media ah a chim. Cu bantukin Nyaing Peng, Khaindoma Palek sakhan le World 2 sakhan karlak ah ke in eidin a phormi SAC ralkap sawm nga hrawng cu PDF phu nih bom lunghleng ah in an puahhnawh hna i pakul hrawng an thi tiah theih a si. Bom lungruk phiar in kan puahhnawh hna. SAC ralkap pawl nih bom puahhnawh lai an ṭih caah ramlak lei ah an kal. Bom a kan puahhnawh lai ti an ruah lo caah a bu in an i pumh lio ah kan puahhnawh hna i pakul an thi lai tiah PDF upa pakhat nih Khatit media ah a chim. Bawm puahnak cu Nyain PDF company one, company four, Strong phu le MUGDF phu i fonh in an tuahmi a si tiah theih a si. Khing-u peng ah SAC ralkap cu PDF phu nih bom an puah hna hna. SAC ralkap pahra hrawng an thi. Sakae ramṭhen Khing-u ah sac ralkap cu nizan January kul le thum zing sawmlam pasarih hrawngah Khing-u Special Force Organization KSO phu nih bom an puah hnawh hna i sac ralkap pahra hrawng an thi tiah theih a si. Thazaang hleinga hrawng a simi sac ralkap cu Impakwe Tlanglei Chechen lei an kal lio ah mipi vengtu phu nih bomb an puah hnawh hna tiah King U Special Force Organization KSO sin in theih a si. SAC ralkap pawl Impakwe ah an umnak a sau cang. SAC ralkap thazaang hleinga hrawng cu mah an umnak hmun in Chechen lei an kal lio ah bomb lungthum in kan doh hna. sac ralkap panga cu a hmun ah an thi i a dang panga cu Yewu sizung ah an thi tiah kan theih. Atu local PDF pawl nih kuttuan meithal lawng kan ngeih caah bom deuh hi kan hman. Mipi lei zong nih nan si khawh lai paoh in kan bawm ko u tiah King'u Special Force Organization KSO phu Enforce ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Cu dohnak a tongmi sac ralkap nih meithal in ruadap an kah ruangah Impakwe khuami pawl himnak hmun ah an zaam hna, tiah khuami sinin theih a si. Muko peng ah sac ralkap le PDF kar kahdohnak a chuak. sac ralkap lei in sawmthum tluk an thi. Mandalay ramṭhen Muko peng ah sac ralkap le PDF kar kahdohnak a chuak i sac ralkap lei in sawmthum tuk an thi tiah NUG Battalion 1222 in Imphals ṭuanvo ngeitu nih a chim. January ni kul chun sumlam hleihnih le cheu ah Muko peng Mai Hong khuapawng ah NUG Battalion 1222 i Michael Sakhan cu sac ralkap nih vanlawng in sullam cheu chung an doh hna i vawlei lei zong ah sac ralkap thazaang kultluk nih an doh hna. Kahdohnak chungah sac ralkap lei sawmthum tluk an thi tiah theih a si. sac ralkap nih vanlawng pathum in bomb lung sawmthum hrawng an thlak hna i se meithal zong in voi hra leng an ka hna. Vawlei lei doh ding ah a rami SAC ralkap lei zong nih 40mm, 60mm, M9 le nga cimi pawl hman in an ka hna tiah theih a si. Kahdohnak chung ah battalion 1222 lei in pakhat cu Vanlawng nih a tlakmi bom nih a khen caah a nunnak a liam i pathum hliam fak ngai an tuar nain a dang cu an him tiah theih a si. Cu kahdohnak cu sakhan cu an kaltak i sakhan ah a ummi Miset, Dynamo, cycle panga, rawl pawl, an beg pawl le a dang thilri cheukhat an sung tiah theih a si. CBN a zotu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.